Yɛwɔ ɔdɔfoɔ, wo a Nyame ahyira wo. Yɛda Nyame ase sɛ ɔnam n'adom ne n'ahummɔborɔ so, wahwɛ yɛn so. Wasosɔ yɛn nyinaa yɛn nsa de yɛn abɛwura 2020 mu. Yehyira no da no ase. N'adom na ahummɔborɔ. Waboa yɛn nyinaa, wo a woretie me ne wo a wobɛtie me. Yɛde aseda ɛnni kabea ɛde ma yɛn bɔfoɔ no, yɛn awurade no, yɛn agyenkwa, yɛn adeɛ nyinaa. Yɛhyira ne din wɔ afidie yi so. Deɛ wayɛ ama wɔ kra biara a wɔte ase. Yɛda ne din kronkron no ase. Ntsi mepa wo kyɛw, me no wo bɛkyɛ Nyame asɛm. Meda no ase papaapa. Na asɛm no mfiri baabiara, ɛfiri Canada asase so Montreal, Ɔsɔfo Maame Victoria Ahen ɛna me ne wo rekyɛ Nyame asɛm yi. Mepa kyɛw, asɛmpa no, asɛmpa tra dwumadie. Sɛ wote a, fa ma wo nua na ɔmfa nkɔ nnuru baabiara. Saa na Awurade Yesu ahyɛ yɛn, me ne wo, sɛ yɛnyɛ adwuma no bebree yɛmfa mmoa no. Na menim sɛ yɛn Awurade a ɔka yɛn ho no, ɔbɛma adwuma no akɔ so wɔ ne kwan so. Me ba kyerɛ me bɔ mpaeɛ kakra. Mede nkyea firi ahengua no anim de ma wo. Wɔ Yesu din mu. Mpakyɛw mebɔ mpaeɛ. Meda wo ase, yɛn dɔfo kɛseɛ, yɛma wo ammo. Wo a wama afe papa te sei ato yɛn bio, na woannye yɛ hwee, na wode akyɛ yɛn nkwa. Wo mma ateasefoɔ, yɛhyira wo kamfo wo adom ne adɔeɛ a wama yɛahunu, yɛ a wode ama yɛn afe wei mu. Yɛda wo ase mpempem so hoɔfɛfoɔ, ade fɛɛfɛ a woayi akyerɛ yɛn, yɛn nkwa nna yi mu, yɛn abrabɔ yi mu. Yɛda wo ase. Atiefoɔ nyinaa yɛ wo dea. Mede wɔn akoma ne wɔn adwene ba w'anim. Akoma so adeɛ nso ba w'anim. Wɔn kra ba w'anim. Obi biara, Awurade, yɛbisa ahobrɛaseɛ a yɛde bɛgye w'asɛm. Me a mebɛka sɛɛ nso so, mehia wo mu ahobraseɛ, wo dɔ kɛseɛ a woayi no adi de akyerɛ me sɛ menka wo nsɛmpa no. Awurade, ma menka w'asɛm sɛdeɛ, Awurade, w'asɛm su ne ne ban teɛ. Ma menkasa ma me ara me ho. Awurade, fa me yɛ o, hyɛ wo din animuonyam. M'ahoɔden nyinaa firi wo ho, megu me mu na menka w'asɛmpa. Mma abɔdeɛ biara nte wo nka sɛ woyɛ nneɛma nyinaa so Wura. Awurade wo asɛmpa yɛmfa mu aba, yɛmfa mu ahoɔden, ɛmu biribia, ɛmu tumi, ɛmu kwanya kɛseɛ, ɛnyɛ yɛabrabɔ nyinaa fɛfɛɛfɛ, ɛma wo suro mu wɔ ade nyinaa, Yesu din mu, amen. Yɛwɔ adɔfo nom, ɛwɔ yɛn Awurade Yesu mu, mepaakyɛw yɛbɛkasa, Na asɛm no, ɛfa honhom aba. Sɛ woyɛ honhom mu ni a, aba bɛn na etwa sɛ woso de ma Awurade de boa n'adwuma no? Honhom mu aba. Sɛ honhom mu nso so, ɛwɔ n'aba bi a Yɛ so, yɛ deɛ na yɛnim. Yɛnim sɛ honhom so aba biara a wopɛ. Enti yɛnkyɛre ho no, yɛbɛhwɛ asɛm bi wɔ Galatifo nwoma eti a ɛyɛ nnum, yi nwo du mmienu, yi nwo aduonu mmienu. Mepakyɛw mekenkan. Na honhom aba ne ɔdɔ, anigyeɛ, asomdwoeɛ, abodwokyɛre, ayamyie, papayɔ, gyidie, ɔdwoɔ, anidahɔ. Mmara biara nni hɔ a ɛtia yeinom. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ honam ne ne nhyɛsodeɛ ne n'akɔnnɔ asɛnnua mu. Sɛ yɛte ase wɔ honhom mu a, momma yɛnnante honhom mu nso. Momma yɛmmpɛ animuonyam hunu, nnyiyi yɛn ho abufuo, nntentan yɛn ho. Amen. Yow anuanom ne adɔfonom, asɛm no na aba no, asɛm no na abɛtɔn no. Ɛbɛkasa akyerɛ me, ɛbɛkasa akyerɛ wo nso. Obi biara a ɔtie no deɛ ɔbɛtie me. Sɛ yɛka sɛ honhom aba a, honhom wɔ n'aba. Yɛn nyinaa yɛnim sɛdeɛ aba si teɛ. Yɛhwɛ aba a, yenya adwe firi mu. Adwe wɔ mfasoɔ bebree. Yenya mɛfe, yenya adwe ngo, yɛsan nya abɛ, yɛsan nso so nya adwe hono. Yɛde yɛ asɔ. Adwe hono yɛsan. Ɛde yɛ biribiara yɛpɛ sɛ yɛde yɛ. Nti abɛ wɔ mfasoɔ wɔ mmerɛ a yɛbɛnya abɛ. Nti saa ara nso so na Honhom aba no yɛ a ɔdɔ no di kan no. Kyerɛ sɛ ɔdɔ no yɛ adwe, ɛyɛ abɛ. Ɛyɛ nneɛma bebree. Ɛnyɛ abɛ nko na ɛwɔ mfasoɔ. Yɛwɔ aduaba bebree wɔ hɔ a ɛho wɔ mfasoɔ. Fruits anaa aduaba yɛdie no, Onyankopɔn ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnni dua no aba na yɛmfa ahaban no nsa yadeɛ. Enti aduaba biara no ɛwɔ sɛ yɛdie. Enti sɛ wonya wɔ dɔ a, ne kyerɛ sɛ woredi wɔ dɔ. Ne kyerɛ sɛ wote wɔ dɔ mu. Ne kyerɛ sɛ wonante wɔ dɔ mu. Ne kyerɛ sɛ wohunu ɔdɔ mu. Ɔdɔ wɔ asekyerɛ bebree. Na sɛ wohwɛ Korontofoɔ nwoma a ɛdi kan, ti du mmiɛnsa, ɛmu nwɔtwe a. Ɔse ɔdɔ to ntwa da ɔdɔ ɛto ntwa da nti ɔno deɛ watwa asɛm no so prɛko pɛ nti sɛ ɔdɔ no ɛwɔ beginning deɛ a na ne ending no na kyerɛ sɛ agye sɛ wonni asase yi so Nso koraa no, ɔdɔ no ho nkaeɛ na ɛbɛka asase so no. Wowɔ hɔ a, ɛwɔ sɛ wodɔ ɛho biribiara. Ɔdɔ, ɛtoɔ ntwa da. Ɔdɔ ne adeɛ a ɛhia. Ɔdɔ ne aba a ɛwɔ honhom mu. Nti sɛ ɔdɔ no ɛnni honhom mu a, na kyerɛ sɛ. aka nneɛma bebree anaa kakra na ɛnya nwie pɛ yɛ. Na sɛ ɔdɔ no nya ba a, nneɛma a ɛdidi soɔ no, ɛbɛkyerɛ mu akyerɛ me ne wo mmienu, yɛn nyinaa. Wɔse sɛ ɔdɔ no ba a, anigyeɛ bɛba abɛka ho. Ɔdɔ no baeɛ ara, wɔtoatoa so, wɔyɛ anuafoɔ, wɔyɛ biribiara. ɔdɔ no ba a, anigyeɛ bɛba, na asomdwoeɛ aba. Baabi a anigyeɛ nnie no, asomdwoeɛ nni hɔ. Na sɛ asomdwoeɛ amma a, Nyankopɔn Honhom no, wayera afiri kwansɛn no mu. Nkwa ne ahudeɛ, nanso ɛnam nnim. Ɛnam a ɛyɛ asomdwoeɛ no, ɛyɛ anigyeɛ no, nnim. Enti nkwa no bɛbene no. Wode biribi ka w'ano a, wode bi ka w'ano a, entumi nyɛ hwee, wonte nka, ɛfiri sɛ abodwokyɛre ne anigyeɛ no, ne asomdwoeɛ no, ɛyɛ adeɛ a ɛboa nipadua, ɛyɛ adeɛ a ɛboa Nyame adwuma, ɛyɛ adeɛ a ɛma nkɔsoɔ, ɛyɛ adeɛ a ɛkɔ anim, Ɛyɛ adeɛ a yɛde yɛ biribiara, ɛma no yɛ yie. Ɛwɔ abusua mu, ɛwɔ awareɛ mu, ɛwɔ awoɔ mu, ɛwɔ asɔre mu, ɛwɔ ayie mu, society biara, nhyiamudie biara, edwa so baabiara, ɔdɔ hia, anigyeɛ hia, asomdwoeɛ hia, Biribi biara yɛ ma nipadua. Saa nneɛma mpo de mu nyinaa de nipadua na ɛyɛ. Enti sɛ ɛnni mu a ɛma nipadua nkɔsoɔ no mma, ɛma nipadua no anigyeɛ no, ɛma nipadua nkɔ n'anim, ɛma no nyɛ prɔmprɔmprɔmprɔm. Nti anuanom ne adɔfoɔ yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtumi atu saa anammɔn yi. Nanso ne nyinaa ɛfiri Awurade Yesu Kristo na ɔde ma. Yɛntɔn ne store, yɛntɔn no baabiara. Ɛfiri Nyame asɛm yi mu, sɛdeɛ waka sɛ ɔdɔ to ntwa no. Na sɛ wodeɛ bɔ mmɔden nya wo dɔ no hwɛ, na sɛ wodi kan hwehwɛ wo dɔ no a, saa anuanom yi nyinaa, saa brothers yi nyinaa, saa sisters yi nyinaa, saa abusua wei nyinaa ɛbɛba life. Ɛfiri sɛ wɔn toatoa so. Deɛ ɔdi kan no wɔ dɔ. Enti di kan sɔ ɔdɔ ne dua no ti, na sɛ wosɔ ne ti no a, ne nipadua o, ne honam o, ne biribiara bedi wo nsam, ne tiri nwi, n'abɔdwe, ne mmɔwerɛ, ne nansoa, ne biribiara, ne kotodwe, ba bɛka wo ho. Wɔtoatoa so. Wɔse abodwokyɛre. Abodwokyɛre yɛ adeɛ bi a agye sɛ Nyame de ma wo. Ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam. Ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ ketewa. Abodwokyɛ no yɛ adeɛ a Awurade apepa ho na wayɛ ho kama na ɔde bɛdom woɔ. Sɛ ɔnya no de firi soro de ma wo saa deɛ a, ɛba saa a wobɛtumi ne nipa biara atena. Ɛba saa a, wobɛtumi de w'ani ahwɛ adeɛ, wobɛtumi abu w'ani agu adeɛ so na asɛ woyɛ nipa a adeɛ nha wo, nso ha wo koraa, Owura Yesu, wɔde kwan ama nkataboɔ bi a wɔde agye abufuo anaa adeɛ a ɛmma wo bo ntɔ wo yam no, wɔagye ama wo, wɔakɔva ama wo, nti ɛnka wo nipadua. Nti yɛnkɔ so, ɔdɔfoɔ a wotie me, na yɛnsrɛ Awurade na wɔn a wɔkyɛ adeɛ kwa no, Wɔama yɛn abodwokyerɛ honhom na yentumi mfa ntu anammɔn. Ɛbɛboa yɛn wɔ yɛn Kristosom abrabɔ mu. Afei ayamye, ayamye a Awurade ani sɔ, ayamye, ayamye ma wotumi hunu Nyame, ayamye ma wotumi wo ba, ayamye ma wotumi ne wo ɔtamfo ntam bɛyɛ asomdwie, ayamye ma efie asomdwie no mu asomdwie tumi ba. Ayamye tumi ma kɔbɔfoɔ ba fie. Ayamye ma deɛ ɔnni bie nya bie. Ayamye ma obi tumi tene ne ho som Nyame. Ayamye ma deɛ ɔmpɛ Nyame din atie no, ɔbɛhunu Awurade, na ɔno koraa bɛyɛ Paul wɔ amantam. Ɔba abɛsene adikanfoɔ. Momma yɛnya ayamye nkyerɛ afoforɔ. Momma yɛnyɛ ayamye nkyerɛ obibiara a ɔbɛn yɛn, ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri. Ayamyɛ, Nyame ani ku ho. Nyame hwehwɛ sɛ me ne wo mmienu yɛbɛtumi ayi yɛn yam de akyerɛ yɛn yɔnko. Pakyɛw yɛka papayɔ, papayɔ, obiara te papayɔ ase. Adeɛ biara a ɛbɛma nnipa ahome aka ne ho, adeɛ biara a ɛbɛma nnipa bo atɔ ne yam, adeɛ biara a ɛbɛdi wo nsam a wo bo bɛdwo so. bɛyɛ wo so adeɛ biara a wopɛ, me nso mepɛ, ɛbɛdom me a mepɛ, ɛbɛdom wo nso a wopɛ, Papa yɔ adeɛ a nnipa ani nna so na wama ne nsa aka, adeɛ biara a nnipa ne nsa ka a ne ho bɛtɔ no, ɔbɛnya asomdwoeɛ, n'ani bɛgye, n'ani bɛka. Abrabɔ no bɛyɛ no dɛ? Papayɛ, ɔbɛma nnipa koro amee. Kae asɛm a Awurade Yesu kae no wɔ Mateo Nsɛmpa a ɔse, Nhyira ne wɔn a wɔma ebinom mee no, wɔbɛma wɔn nso amee. Enti papayɔ, ɛwɔ mmabaamu bebree. Papayɔ, yɛ ade a onipa no ɔpɛ sɛ ɔkɔ badwam, ɔntumi nkɔ, na wo nso wɔ kwan a wobɛboa no ama watumi akɔ badwam a, papa yɔ. Woayɛ no papa, adeɛ a ɛyɛ ade papa. Amos so kasa, wɔse yɛnyɛ papa. Afei Galatefoɔ nso kasa kyerɛ yɛn sɛ, mma yɛmmrɛ papayɛ ho. Ɔdɔfoɔ, woabrɛ. Anaa woabrɛ, anaa woatɔ sin, anaa woate ahwe papayɛ mu, mekae wo sɛ, Sɔre na kɛntɛn wo ho, na ma Awurade Yesu n'asɛmpa kanea no, deɛ ma nnipa tumi yɛ ɔdɔfoɔ papa no, deɛ ma nnipa tumi yɛ onua papa no, deɛ ma onipa bi tumi yɛ onipa biara a ɔtie me papa no, momma yɛnsua Awurade Yesu Kristo Nsɛm a wɔaka akyerɛ yɛn ɛfa papa ho, momma yɛnyɛ papa na yɛnyɛ papa, yɛdɔ pa, yɛyɛ papa a, papa no bɛsan aba yɛn nkyɛn, wɔ Awurade Yesu Kristo din mu, amen. Afei wɔse gyidie, wɔse obi biara a ne gyidie ɛrebɔ kɔ te sɛ ɛpo asorɔkye no, mma ɔnsusu sɛ ɔbɛnya biribi afiri Awurade nkyɛn. Ɔdɔfoɔ, me ne wo mmienu, wo gyedie ne sɛn? Ɛhe na wogyina? Wo gyedie wɔ he? Wo gyedie wɔ anim o, wo gyedie atɔ sini, wo gyedie wɔ mfimfini. Me nua, yɛnya gyedie na yɛmfa nsom Awurade Yesu Kristo. Sɛ yɛnya Ne mu gyedie a, adeɛ a asɛ yɛn, Ɔbɛtumi amena yɛn mono. Yɛnya Ne ho gyedie a, adeɛ a ɛnni hɔ no, Obetumi amena abedi hɔ. Gyidie na Sara ɔde woo ba. Gyidie na Mose ɔne ne nkorɔfoɔ no twaa po no. Gyidie no na ɛmaa Rut, ɔbaa a na ɔnni anidasoɔ no, gyidie nti, Rut ɔtumi kɔnyaa tenabea papa. Saa berɛ yi a mereka sɛ Rut ɔte ase wɔ home mu, ɛnam ne suban papa, ɔnam ɔdɔ so, Deɛ ɔyi kyerɛeɛ no, ɛnee papa no nyinaa bɛkaa ne ho. Enti madi kan aka sɛ, ɔdɔ yɛ nua panin. Enti sɛ woyi no a, ɔne ne nana nka nso a, ɔne ne nuanom nyinaa, ne maame ne papa nyinaa abɛka ho. Enti ɔdɔ no first. Sɛ wodɔ a, Awurade te wo mu. Na sɛ wonni dɔ so a, na wote sum mu. Na sɛ hann no abɛka wo. Enti Onyame dɔ no, Ɛyɛ anigyeɛ, ɛyɛ asetena pa. Enti wɔdɔfoɔ a wotie me, mepa wo kyɛw, bɔ mmɔden ara nya Awurade mu gyidie. Sɛ wo ne obi nam ho na sɛ wonni ne mu gyidie a, ɛkɔm korɔ no, ɛnyɛ papa, ɛntumi nwie pɛyɛ. Na wo woannya gyidie wɔ ne mu, na ɔno deɛ ɔnya gyidie wɔ wo mu. Ɛyɛ gyidie, ɛyɛ anokorɔ, ɛyɛ nkabɔmu, ɛyɛ adwenkorɔ. Ɔse nnipa mmienu bɛtumi anante wɔ aberɛ a wɔn nyɛ adwenkoro anaa? Ebi nsi da. Koro yɛ nkabɔmu, anokorɔ, ɛno na yɛde tu sa pa de ma abrabɔ, de ma Awurade anamɔntuo, de ma Kristosom, de ma asɔrefie adwuma. Awurade ma yɛnya gyedie wɔ deɛ yɛnyɛ nyinaa mu. Yɛnya gyidie sɛ, sɛ yɛwu na daakye yɛwu akyi no, Awurade Yesu, ɔno a ɔno deɛ ɔka asɛm a ɔka ma no bam no, ɔse yɛn mma yɛn akoma ntutu o, ɔba bɛfa yɛn akɔtra mmerɛ bebree wɔ n'Agya fie. Ɔresiesie, ɔgu so resiesie na me ne wo mmienu, sɛ wɔto ne nsa frɛ yɛn a, asɛm bɛn na yɛbɛkɔ akɔka? Nnwuma bɛn na ɛbɛtumi abue tenenee apono no de ama yɛn? Enti w'ɔdɔfo a wotie me, mesrɛ wo, yɛn nyinaa yɛmmrɛ yɛn ho ase, yɛmma yɛn ho kwan ma Awurade Yesu ne dɔ n'asɛmpa no ne gyidie no ntena yɛn mu, ɛnyɛ ne mu gyidie na ɛnyɛ ne mu kwan nkɔ ne fie kronkron mu hɔ na yɛne no nkɔtena nkɔdi ɛdɛw a ɛnni awieɛ. Amen. Afei ɔdwoɔ, sɛ yɛbɛdwo a ne firi Awurade. Sɛ yɛbɛyɛ bɛtɛ a, na ɛfiri Awurade, sɛ yɛbɛyɛ komm a, na ɛfiri Awurade. Ɔdwoɔ honhom na Awurade Yesu hwehwɛ. Ɔdwoɔ honhom na me ne wo mmienu yɛpɛ firi ne hɔ. Ɔno a wafrɛ yɛn, ɔma yɛn akoma mmerɛ, Ɔse nyamesom pa a abodwoɔ wɔ mu, ɛyɛ ahonya kɛseɛ. Abodwoɔ ɛne ɔdwoɔ, wɔn nyinaa yɛ, yɛfiri maame baako. Ɛyɛ bɔkɔɔ. Ɛnyɛ sɛ wohunu sɛ na wo nua no dwoɔ no, na wɔnka nti no, na wobɔ mmɔden a, ayɛ no deɛ ɔbɛyɛ hehehehe. Sɛ wo wo dwo de a, ɛneɛ ma obi nso nwo, na sɛ sɛ obi so dwo de a, ɛneɛ na wo nso dwo, na sɛ wo dwo, me nso me dwo a, asetena no bɛyɛ fɛɛfɛɛfɛ, ɛbɛ fe. Ɔdwoɔ honhom, ɛyɛ ma wɔ nipa biaa, krikirikirikiri, ɛmfa hwee mma. Awurade mma yɛn nwo, ɔmma yɛn nkɔ fam, ɔmma yɛn mmra fam, ɔmma yɛn nyɛ bɔkɔɔ, ɛwɔ Christ Jesus din mu. Ɔnom yɛn na ɔnka yɛn ho. Ɔno a wafrɛ yɛn no, ɔnhyɛ yɛn den. Asɛm yi kɔma Akristofoɔ, ɛkɔm a wɔn a ɛbɛyɛ Akristofoɔ, wɔn a wɔagye Nyankopɔn frɛ no ato wɔn ho soɔ, wɔn a wɔama wɔn ho kwan sɛ Awurade aba no ntena wɔn mu na ma wɔn nso aba pa wɔ ha ne ne mmɔho no. Saa nkurɔfoɔ wei, asɛm yi kasa kyerɛ, ne wɔn a ɛbɛwo wɔn nyina ara, ɛne wɔn a wɔfiri Ɛbae na akyi bɛbɛ nyinaa asɛm yɛ wɔn dea. Asɛm yɛ wo dea no wɔ kra bi a ɔte aseɛ no. Asɛm yɛ ne dea. Ɛwɔ sɛ wɔdwoɔ na Awurade Yesu Kristo tumi fa no so de yɛ biribi ma no yɛ yie. Amen. Ɔse anidahɔ. Ɛyɛ nokwasɛm sɛ ɛwɔ sɛ yɛn ani da hɔ. Yɛn nyinaa nim sɛ barima yi ɔwɔ yere nanso so no wobɛkɔ so ara. ne no akasa, wobɛkɔ so ara ne no ayɛ deɛ ɛnni sɛ woyɛ, wobɛkɔ so adi n'akyi, wobɛkɔ so adi ne ntɛntɛnoa. Ɔdɔfoɔ, sɛ weinom nyinaa fa yɛn akwan mu a, na yɛn ani anida hɔ. W'ani tua sɛ wɔbɛn wo wɔ kunu, na wodi n'akyi, na wosa no, Mepɛ wo! Wɔse, Oh, me deɛ mewɔ kunu. Wɔse, Menyɛ wo kunu na mepɛ no o, na wo na mepɛ woɔ. Yɛwɔ kasafi nkasaburo bi wɔ hɔ a ɛnam agobɔne so de ba yɛn kɛtrɛma so, ɛba yɛn nipadua mu. Yɛnhu no sɛ ɛyɛ bɔne, firi sɛ ɔbonsam no wafira yɛn ani, ɔde atorɔ honhom aka yɛn tɛkyerɛma. Ɔdɔfoɔ a wotie me, sɛ wo ware a ne waware, wo nware a ne waware. Ɛberɛ funu, ɛbra bɔne, Awurade mpɛ. Momma yɛntwe yɛn ho na yɛnwu akyi, atemmuo wɔ hɔ o, Awurade de retwɛn yɛn me ne wo mmienu. Sɛ atemmuo no, ɛhɔ deɛ maame nni hɔ, papa nni hɔ, onua nni hɔ, lɔya nni hɔ, gyɛɛgye nni hɔ, obiara nni hɔ, ɔbɛka bi ama wo. Nti mmɔ yɛn abrabɔ no nyɛ fɛɛfɛɛfɛ. Yɛmma yɛn abrabɔ no ngu yɛn ho fi, ɛfiri sɛ wɔse yɛn Agya a ɔwɔ soro ne din ne ho ntew. Na me ne wo mmienu na yɛatew din no ho. Na ɔdɔfoɔ, woatew ho anaa? W'ani da hɔ a wobɛte din no ho? W'ani da hɔ a Wonim sɛ adeɛ wei, mede me nan kɔka a bɛgu m'aniwa ase, ɛkwan wei mekɔka a ɛde ɔhaw bɛba, ɛkwan wei kɔ wɔ wuo mu, ɛkwan wei kɔ ɔkwan mu, ɛwɔ sɛ wohunu anammɔn mmienu yi deɛ ɛbɛboa wo kra. Ɔdɔfoɔ a wotie me, ma w'ani nna hɔ wɔ Nyame asɛm mu, ma w'ani nna hɔ, ewiase reba n'awieɛ yi ho, Nyame no, Ɔne nna hɔ, wo ho asiesie mu, Ma w'ani nna hɔ. Aduane koro a wodie mu, ɛwɔ sɛ yɛnya anidahɔ. Biribi biara yɛyɛ de ma yɛn nua a ɛyɛ yie no, ɛno na yɛnyɛ. W'ani da hɔ a, wobɛma wo nua deɛ ɔpɛ, ɔno nso bɛma wo deɛ ɔpɛ. Yɛn hia nyinaa hia anidahɔ sukuu. Yɛnkɔ anidahɔ sukuu, ɛbɛboa yɛn. Asetena no bɛyɛ fɛfɛɛfɛ. Yɛda Awurade ase sɛ ɔnam N'asɛm so rema yɛn anidahɔ. Wɔmma yɛ biribi biara yɛ a yɛbɛhia yɛ Kristosom no abrabɔ no wɔ Yesu din mu, amen. Ɔse, mmara biara nni hɔ a ɛtia yeinom, mmara biara nni hɔ. Sɛ wodi kan kɔsɔ wo dɔ no ti a, wobɛnya N'ahofafa biribiara, Ne farebae. Ɔdɔ no wɔayɛ sɛ abɛ. Sɛdeɛ ɔteneneeni no, ɔfefɛ te sɛ abɛ no, saa ara na ɔdɔ nso teɛ. Ɔdɔ nyɛ ade ketewa. Ɔdɔ yɛ muna animtia. Ɔdɔ ɔnyɛ abomfiaa. Ɔdɔ ɔnyɛ biane biara. Ɔdɔ yɛ aane aane. Enti wɔse mmerɛ bie nni hɔ a ɛtia ɔdɔ ne anidahɔ, anigyeɛ, ɔdwoɔ, ne abodwokyɛre ne gyidie toatoasoɔ no, wɔ sɛ ɔdɔ na ɛdi kan, na sɛ woyi ne se a pa, wɔn mu nyinaa ba bɛka wo nsa, wɔn ba bɛsom wo, wɔn ne wo bɛtena. Awurade ama yɛ wɔ dɔ, ɔdɔ a ɛfiri no, ne ɔdɔ a ɛyɛ nnipa anim hwɛ, nyɛ ɔdɔ a ɛmfiri ɔno Nyame. Ɔno Nyame deɛ sɛ ɔde ne dɔ no ma wo a, saa nneɛma wei mu nyinaa ka ho na abɛhu wo ani bɛgye. Nti wɔse mmara biara nni hɔ a etia yeinom, na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ akɔnnɔ ne ne nhyɛsoɔ asɛnnua. Ɛdeɛn ne w'akɔnnɔ? Abufuo? Ɛdeɛn ne w'akɔhɔ? Me deɛ menni bi gyidie, merekɔ ahwɛ sɛ ɛbɛyɛ yie a. Ɛdeɛn ne w'akɔnnɔ? awerɛhoɔ, anyɛ anigyeɛ a ɛyɛ awerɛhoɔ, anyɛ asomdwoeɛ a ɛyɛ ɔko. Enti saa ɔko ne deɛ ɛyɛ esu, deɛ ɛyɛ awerɛhoɔ no, sɛ woyɛ Kristo deɛ a, wobɔ mmɔden sɛ wobɔ saa nneɛma wei nyinaa asɛnneɛ. Sɛ anyɛ ɔdɔ a na ɛyɛ ɔtan. Ɛwɔ sɛ me ne wo mmienu yɛbɔ ɔtan asɛnnuam. Sɛ yɛbɔ ɔtan asɛnnuam a, yɛbɛtumi asom honhom mu aba. Ebia na yɛ honhom mu ni, but aba a na woso no, aba a ɛwɔ mu seesei ara no, nnipa te deɛ a ɛnyɛ yie. Ɔdɔfoɔ, mesrɛ wo, ma yɛmfa Yesu Kristo ne su ne ne ban no. Ɛbɛboa yɛn. yɛbɛtumi abɔ akɔnnɔ no asɛnnua mu. Abufuo akɔnnɔ no, ɛyɛ adwuma awieeɛ berɛ. Ɛyɛ adwuma wɔ awareɛ mu. Ɛyɛ adwuma wɔ abusua mu. Ɛyɛ adwuma wɔ adwuma mu. Ɛyɛ adwuma wɔ Nyame asɔre mu. Ɛyɛ adwuma baabiara, mmɔnten so ne borɔno so. Mepa wo kyɛw, asɛnnua bɛn na wopɛ sɛ wobɔ mu? Ɛneɛ deɛ ayɛ ntɔkwa no, deɛ ayɛ heehee no, ɔdɔfoɔ, yɛn nyinaa yɛnsrɛ Awurade Yesu Kristo, ɛho adwuma na Ɔbɛyɛ yɛn, Ɔbɛkɔ so agye yɛn, na Ɔbɛyi yɛn afiri anammɔntuo bɔne biara mu, wɔ Yesu din mu, amen. Ɔse sɛ yɛte ase wɔ honhom mu a, yɛnnante honhom mu. Yɛte ase wɔ tɔnso mu a, yɛnnante wɔ tɔnso mu. Yɛte ase wɔ kasa foforo mu a, yɛnante wɔ kasa foforo mu. Sɛnea wote ase wɔ honam mu de a, obiara ne wo nni asɛm, efisɛ wonam honam mu. Ɛnkɔ ɛnkɔ ɛnkɔka yɛn Awurade Yesu Kristo, efisɛ yɛne a yɛse yɛbɛma ne din ho atew, ne din ho ntew. Sɛ me ne wo retew din no ho de a, yɛbɛnante wɔ honhom mu, na wɔn a wɔwɔ akyirikyirikyiri no, Ɛbɛ abɛhwɛ, ɛbɛyɛ kra bɛhwɛ, ɛbɛtu awɔsen, ɛbɛma pampan papa aba Nyame fie ama wɔn a wɔwɔ akyirikyirikyiri nyinaa abɛhwɛ Awurade Yesu Kristo, ne dɔ ne nneɛma ɛkeka ho nyinaa. Enti ɔdɔfoɔ, ɔse ma yɛmpɛ, moma yɛmpɛ animuonyam ho adeɛ a ɛfiri nipasɛm deɛ, ɛwɔ sɛ yɛyi firi y'akwan mu, na yɛpɛ deɛ ɛfiri Onyame nkyɛn. Na sɛ woampɛ deɛ ɛfiri Nyame nkyɛn a, wobɛyiyi wo ne wo nua ntam abufuo, ɛtan. Ɛtan nso firi bonsam, Ɛtan hini no, wo wie ɛnyɛ yie, wo de sa yadeɛ ɛnyɛ yie, wo de yɛ biribi ɛnyɛ yie, wo de nom aduro ɛnyɛ yie, ɛtan hunu no ɛnyɛ ade papa. Ɛtan hunu no, ɛtan hini no, ne nua ne animguaseɛ, awerɛhoɔ, yawdie, ɛtan nyɛ. Ɛtan mfa mfasoɔ biara mma mene wo mmienu. Sɛ yɛtentan yɛn ho yiyi yɛn ho abufuw a, na ɛnyɛ Awurade Yesu Kristo honhom na ɛwɔ yɛn mu awieeɛ bere. Na sɛ yɛhunu sɛ yɛbɛnantew Awurade Yesu ne dɔ no mu a, na saa nneɛma a ɛyɛ papa a wɔakeka yi ho mfasodeɛ bɛyɛ yɛn dea dea. Ɛnneɛ, trenee aporɔw no, yɛn daakye, yɛn wu akyi no, ɛbɛhini ama yɛn. Na sɛ yɛyi yɛn ho abufuo na yɛtentan yɛn ho a, ɛnneɛ na yɛretwɛn bonsam gya mu. Ɛhɔ na Satan, anaa Awurade Yesu, wasiesie ama Satan ne n'abɔfoɔ. Awurade nhome no nyinaa mmɔbɔ. Honhom aba a ɛdi mu no, na ɛyɛ papa no, na wie pɛyɛ no. Awurade ma yɛntumi nso bi, na yɛatumi anya ne nkyɛn akɔtena no daakye. Wama yɛn mo, afena pa, nkoa pa, nokwafoɔ. Nneɛma wei, wohu ne sɛ kakraa bi, na wodi mu nokware a, ɛfiri Awurade Yesu hɔ. Awurade, Wɔnom o, wɔmmoa wo, wɔnhu wo mmɔbɔ, na wɔmma wo akyɛdeɛ papa, yɛ a ɛyɛ ɔdɔ ne ho farebae no nyinaa, wɔmfa nkyɛ wo ka, na ɛbɛwie wo yie wɔ Yesu abrabɔ mu. Amen. Meda wo ase. M'ano asi. Mebɔ mpaeɛ. Meda wo ase, Ayɛyie ne Aseda Nyankopɔn, wo a wonam asɛm papa so Ɛna wokyɛ ma wo mma. Afei mo, sɛ yɛbɛtu mpɔn a, na firi aba pa, sɛ yɛbɛkɔ yɛn anim a, na firi wɔ dɔ. Meda wo ase sɛ woama yɛn honhom mu aba, woamma yɛn honam mu aba. Awurade, woakyerɛ yɛn deɛ yɛnyi na yɛmfa, ɛno na ɛbɛboa yɛn, ɛno na yɛne wo bɛto Hosanna. Jesus, yɛda wo ase, ɔma m'atiefoɔ nyinaa nya nkwa, anya ahoɔden, anya aba pa, anya biribi ahyɛ wɔn kotokuo mu, nanti twenty twenty yi mu, meda wo ase o, Ɔgyefoɔ, yɛn Nyankopɔn, ade kɛseɛ a woayɛ, ɛyɛ yɛn fɛ, meda wo ase, woafa asɛm yi so, woahyira yɛn, woasiesie, woama yɛakɔ yɛn anim afe wei mu, ayɛyie nka wo, amen.